Dostlar dostlar üns berýänsiňiz soňky wagt hip hop dünýäsinde diýseň gyzykly temalar bolýa özä. Sizä aktiwnyja laýk zatlary basyşdyryň men bolsa gepleşigiň dowamynda ähli täzelikleri aýdyp bereýin. Bize agza bol! Meň pikirimçe häzirki wagtda iň köp diňlenýän iki artist şular Aýdawýöziň we Hajy Ýazmamedowdan täzeje klip Ýanan ýüregim. Mersiňe meni taşlap söz beräýdi, Meni goýşuň ýaly giderler senem wüy.
Ýarly, eje bolsa ol mende sensiz ýarly, Oňup biljek ekeniň mensiz galyny. Käşe Hajyýazmämmedow bilen täze klip çykardyň. Bu diýseň gowy ýöne aradaky pançyň doly görnüşi çykanokmy? Millet şoňa garaşýa. Indiki klip täzeligimiz ýene bir iň köp diňlenýän ýediden ýetmişe söýülýän aýdymçymyz Söhbet Jumaýewden Minnetdar. Minnetdar men balymdan seni maňa bereni üçin minnetdarys täleýimden. Ýene bir täzeje klip Kuwwat Dönmezowdan Sen ýaly. Sen ýaly görmedim owadan gyzy Aýt mençe söýýäň barmy ýüregim sende galdy Sen ýaly. Indiki täzeligimiz Begler bilen Gülälekden. Bilenok olar söýgi näme diýip söýgülerini wasp edip täze klip hödürläpdirler, göz degmäne.

Ýene seni söýmekden başga hiç bir şey ýapmadym bu gün Ýene konu çaldy telefonlara boş ver bakmadym bu gün Ýene bir täzeligimiz Serdar Agaly bilen Erkandan Ada.
Bize dünýä bir ada, Söýgiň syganok hiç zada. Biz söz berdik asmana, Bu günlere gelmedik bir wada.
Indi gelýäs halk aýdym time. Ogulbibi, Rimowa, Göýber, Mollam.

Hemmäňize Essalawmaleýkum Media Tmy geçen sapar berlen soragyň jogabyny Aýhançik diýen agzamyz ikinji sapar dogry jogaby berme başardy Aýhançik baýragyň üçin meň bilen instagramda habarlaşyp bilersiň Indi täze soragy ünsüje diňleýäs dostlar sorag şeýle hemişe köpelýän we hiç wagt azalmaýan zat näme kim şu soragyň jogabyny birinji bolup komentarýada dogry jogaby ýazmagy başarsa Hemişeki ýaly meň adymdan elli manat. Onda näme, hemmäňize üstünlik!
Infowiş täzeliginde Ispitr bilen Eýrany Türkmen doganymyz Emin Rasenden täzeje aýdym Bereket. Öz işiňe ýapyşypda başyňy dos çek etek Özüňi pes tutma dos sende-de bar ýetenek Hereket bereket yeah Hereket bereket yeah. Meýlis Halbaýew bilen bize täzelik hödürläpdirler, nykap. Sabyr käsesiniň doldurdyk biz näçesini, biziňki söýgi däl, gedemlik bäsleşigi. Gözleriň ýalan sözleýärmi, taşlap gitmek isleýäňmi?
Hip-hop dünýäsini has ýakyndan yzarlaýan agzalarymyz bilýändir, häzirki günde dissler trend we şolaryň arasynda hakykatdanam bir gowusyny belläp geçeýin,

Indi gelýäs teswirleri okamaly şajygymyza ilkinji teswir ýazyp baýrak gazanan dostumyz Baýram han super media tm köp sag boluň bize instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki teswirimiz Merdan Kurbanow salam altyn saç altyn gyz görjegiň gowluk bolsun işleriňizde üstünlik Azerbaýjandan türkmen ilime salam ýollaýan sizede uly üstünlikleri arzuw etýän Köp köp sag boluň biz hem ähli türkmenlere ullakan salam ýollaýas spasibo. Ýene bir teswirimiz üýtgeşik ady bilen. Media tama minnetdar alyp barýan işiňizde uly üstünlik arzuw edýän. Gyzykly täzelikler goýýaňyz, ýöne şu wideoň soňy has gyzykly, malades altyn gowy alyp barýaň, berekella, sä meň özüm gyzykgynla. Ýene-de köp köp minnetdar. Ýene bir teswirimiz Meýlis. Joss bilen boljak gepleşige gaty köp adam garaşýa haçan bolarka. Hawa diýseň köp adama garaşýa. Şu güni syomka edilip dur. Nesip bolsa ýetişse şu hepdäniň dördünji güni, ýetişmesegem indiki hepdäniň dördünji güni size hödürläris. Indiki teswirimiz Bkomediýa show. Sosiskaňyz galsyn. Köp köp sag boluň goldawyňyz üçin Bkomediýa show. Siziňem işiňizde üstünlik. Indi gelýäs soňky teswirimize, ýene bir üýtgeşik ady bilen. Diňe öňe Mediatoma, üstünlik işiňizde, Ak Depderi Studio nomer bir, Altyn sen gaty gowy alyp barýaň, professional derejede söz ýok, täzelikler sizden, laýk ýazmak, komment ýazmak bizden. Hawa aýdyşyňyz ýaly Ak Kepderi nomer bir. Men her gezek höwes bilen gelýän sebäbi meni hemişe güler ýüz bilen garşy alýalar.

Agzymda sakgyçam bardy. Normal däl sonda bahana görünmedi. O näme temalar bolýar özä diýeýin men. Özem düşünýän. Tipa ha. Ýöne sen men aslynda düşünemok diýjek bolýaňmy? Ýok. Ýok. Mekan MB-de ösdürýär. Meni görüp aljyraýan bilýän. Hemme kişi şeýle bolýar. Diňe sen däl. Arysyna sak gyjyman çeýneýän. Eý çeýneme, çykar ony, gulak arkasyna ýap, şeýdip çeýneýän. Samsyk. Eý. Saçmalama.
Şap şap şap şup. Eýle eýle. Dur dur boldy. Näme azady ony ýetenok. Hä? Näme ýetenok? Ýany ýaňam aýtdym oşo ýanan ýüregi. Indi aýtjakka ýene şony ýazypdyr. Hajy Ýazmammedow. Ýok, o saňa degişli däl o ýazma.
Hä janam men söýgüli aýdymçym geldi. Dik dur aýt dik dur. Ýadapdyrynda.
Ýa tabi gel gel gel şoň bärde ýadapdyrynda. Ýaňja çeýnedimdä özüm men žalko. Şu srawna bir malda hiç zat düşenok bere. Söýgülerini näme diýer? Bilerom. Olar söýgi näme diýip bilen? Diýip duraýlar. Sen otur başyňda. Indiki täzelerimiz beýle bilen gülälekde. Kandan aga.
Uý a. Ada. Elkandan. Näme diýeýin başga boý? Haýsy ada büýük adam, kiçik adam? Bereke öýýýy. Sag gözüm çekdirýäda näme üçin käraş düýn Ne alaka düýnden bäri çekdirýär men hiç gözüm çekdirenok şu ýaşyma çenli ine seret. Şoň ýa bir zat diýilýärä çep gözüň çekse bir zat sag gözüň çekse bir zat şoň sa Seslileri ýazyň sag gözümi çekýän näme bolýa gowy zatmy erbet zatmy. Soragy näme? Goý otur gowy ýerde goýup git az.

Näme diýmeli? Köpek spasibo.
Sebäbi men gyzykly da özüm gyzykly. Şu özüňizem dürtüňler men baýragy. Näme deýin bolmaz sen öw öýünmiş taýda. Özüm öwmen. Bu güni diýilýämi şu güni diýilýämi bu gün. Bu gün diýä şu gün diýilýä tapawuty ýok.

Şon ýaly däl indi diýjek bolýan. Professional adam. Daže geýinişimem şon ýaly.
Hawa.
Bahana tapda bu. Çesini aýt işte.
Hawa, men men çeteme diýjek bolýan uje beýnimiň içine giripdi. Hawa, ak kepderi. Professional, professional. Boş ýer ýa, onça-munça borla onça bol. Sag bollaşala. Sag bollaşdyk.